Dyma Ysgol Hafod Long, ysgol i blant ag anghenion arbennig sydd wedi symud yn ddiweddar i adeilad newydd sbon yma ym Mhenrhyn Deudraeth. A dwi 'di dod yma i weld be 'di rôl chwaraeon ym mywyd yr ysgol. Bydd o'n braf gweld yr offer ma' gennyn nhw gyd yma i i'w ddefnyddio ac Cadw heini a cael hwyl! Mae nifer o aelodau'r staff yn helpu hefo'r gwersi addysg gorfforol, ond Deo Brunelli sy'n arwain. Mae y cyfleoedd maen nhw'n gael i wneud pethau yn yr ysgol a tu allan yr ysgol yn agoriad iddyn nhw a gyfle iddyn nhw ddod allan a cael eu cymheriad allan 'lly. Mae 'na lot o weithgareddau lle maen nhw yn wneud rhwng ysgolion Angen arbennig eraill o yng Ngwynedd ac ar draws Gogledd Cymru i gyd. A maen nhw'n cael cyfle i gymysgu efo plant sydd o'r un math o anghenion â nhw. A mae'r llwybr yna i gyd yn cychwyn oherwydd addysg gorfforol 'lly. Mae gennym ni lot o blant efo anghenion amrywiol iawn yma. Mae yna rei plant sy'n alluog ofnadwy yma a Mae 'na gynnon ni rei plant sydd angen darpariaeth ychwanegol, felly mae gynnon ni blant mewn cadeiriau olwyn, plant sydd efo cerebral palsy, plant autistic, plant sydd Down syndrome. A mae'r heriau efo nhw i gyd yn wahanol. A a pan mae'n dod i ymarfer corff, mae'r ddarpariaeth mae rhaid i ni roed yn hollol wahanol a mae yn ddibynnol ar yr unigolyn 'lly. Mae'r stafell adlam ar gyfer cynllun rebound math o therapi. ar gyfer plant sydd angen cryfhau y cymalau a'r cyhyrau sydd gynnyn nhw 'lly. Ond eto mae o'n le da iawn i rhei o'r plant awtistig sydd gynnon ni i fynd i losgi egni a jyst cael neidio o gwmpas am chydig bach o amser. Maen nhw'n cael gwers nofio wythnosol yn ganol Haf Dd'n Porthmadog. Mae hyn yn fwy o sesiynau penodol ar gyfer dysgu nhw sgiliau goroesi yn y dŵr 'lly. A mae gynnon ni lot o blant yma sydd yn nofwyr da iawn. A mae hwn eto yn agor llwybrau iddyn nhw oherwydd mae rhei ohonyn nhw'n ymuno â clybiau nofio, cymryd rhan mewn cystadlaethau mewn galar rhwng ysgolion eto. Ond eto mae yna'r ochr arall wedyn hefyd lle mae gennym ni blant mwy dwys sydd eto mynd yna a maen nhw jyst wrth i bodda'n mynd i'r dŵr ac yn cael amser yna i fwynhau ymlacio.
Yn ogystal â nofio, mae'r plant yn dod yma i Ganolfan Hamdden Harlech i gael gwersi caiacio. Ac mae'n edrych yn lot fawr o hwyl! Ydy, mae'r ysgol yn cynnig rhywbeth i blesio pawb, fel mae Troy McLean o Flaenau Ffestiniog yn egluro. Dweud y gwir, dwi'n licio pob dim yma. A mae angen ysgol lwcus iawn hefyd i gael fath o trampolines a hynny, a bethau fel 'na, a beics yma, bethau yma. A tro 'ma gen i'n cae Cae pêl-droed gyda Bentyddyn tro yma. Ti'n hoffi pêl-droed? Yndw. Ie? Da iawn. A pa fath o chwaraeon eraill ti'n hoffi wneud? Rygbi, fawntys, um, hoci, cricet, o pob dim. A beth ydy dy hoff chwaraeon chdi?

Tibod, yr handles neu pob dim fel 'na. Ond mae'n braf gweld bod yy addasiadau yn cael eu wneud rwan.
Mae gennym ni rai plant a byth yn gallu mynd ar feic dwy olwyn, a mae gennym ni rai plant sydd ddim yn gallu mynd ar feic bedair olwyn. Ond be ydy rei o'r beics ma ydy maen nhw yn rhoi cyfle i nhw fynd efo pobl eraill ar beic, a mae o'n jyst yn rhoi y cyfle iddyn nhw ista ar feic, hyd yn oed o bod o efo rwy'n wrth ei ochr nhw a bod nhw ddim yn gallu pedlo. Mae gweld gwynab plentyn sy'n rioed i fod ar feic o blaen yn eistedd ar gen feic yn neu chi deimlo balchdar ofnadwy.
Mae Ysgol Hafod Lon yn cynnig hafan i blant ag anghenion arbennig. Ond maen nhw hefyd yn credu'n gryf mewn cael y plant i gymryd eu lle yn y gymdeithas ehangach. Mae blwyddyn yma, mae wedi bod yn breakthrough mowr i ni o ran Cael cydweithio efo ysgolion Prif Lif mewn gwahanol gystadlaethau. Mae'n rhoi cyfle i'r plant Prif Lif integreiddio efo plant anghenion arbennig a maen nhw'n gweld y gwahanol fath o blant sy'n efo anghenion arbennig a maen nhw'n derbyn nhw a maen nhw'n cael cymysgu efo nhw a maen nhw'n gweld bod nhw yn rhan o'n cymdeithas ni 'lly. Dwi'n cael pleser mawr o weld be mae rhai o'r plant ma'n gyflawni weithiau. Mae'n rhoi lot o hunanhyder iddyn nhw a lot o falchder iddyn nhw. Pan dych chi'n gweld nhw mewn cystadleuaeth, maen nhw gyd isio curo. Maen nhw weithiau'n meddwl bod nhw ddim yn gallu gwneud rhywbeth, a mae'r ffaith bod nhw'n ei gyflawni fo mewn maes addysg gorfforol, mae hwnna'n gallu rhoi hwb iddyn nhw i wneud pethau eraill ar lawr dosbarth a tu allan i'r ysgol. Rhywbeth ar gyfer pawb yma ŵan 'lly. A mae'r gweld y gwahaniaeth bach mae'n gallu neud i fywyd un plentyn, mae jyst yn neud chi feddwl bod o i gyd werth o.